Энҗе туйны үткәргән вакытта бит мин шунда шундый дулкынлану булды бит. Мин үземне 17 яшьлек бер сабый бер кыз иттереп хис иттем беренчедән әйбе. Шул чаклы волноваться иттем. Как будто беренче тапкыр кияүгә чыгам. Әйе, беренче тапкыр кияүгә чыкканда да Мин ул кадәр дә волнение булмаган иде. Сез анда туй күлмәкләре кигән идегез бит Зөфия ханым. Ул вакытта я үтем соңга калмый гына килеп җитсә ярар иде дип волноваться итү шул гына булгандыр ул вакытта. Ә монда инде нәрсә? Шул чаклы ис китмәле. Я үтем вообще телдән язды. Иртән туганнар бит инде өйдә. Йөрим, әйме, сәгать 7-дә тордым, туда суда җөрим, ә сәгать 2-гә барырга кирәк име. Зөлфия әйтә, ник дулкынланасың син? Теге апалар күрен карап торалар икән инде. Минем абый бер туган инде өйдә. Менә мин әйтәм, шундый ни халәт, үзем беренче тапкыр өйләнгән шикелле, дулкынлану, ана бит әле ул яшьлек белән бит теге җилбәзәк чагыймы, ни уйлап та бетермисең. Ә бит монда һәр нәрсә уйланылган булырга тиеш. Җиренә җиткереп эшләргә, килгән чакырган кунагың киләме, тегесе Вакытында буламы? Э, э, аның бит э, мәшәкате дә башкачарак, шуңа күрә дулкынланамыздыр инде. Юк, дулкынланасың инде.
Но син сез бит инде барыбер күпме туйлар алып баргансың, Җәвит. Шуңа күрә ул сезнең өчен бик авыр булгандыр дип уйламыйм. Юк, киресенчә, ул бит кеше туе, кеше туе. Мисыр үзеңнеке. Менә безнең бит ул без элек өйләнешкән вакытта бит безнең балалар да юк, бер нәрсә уйламыйсың, анда яшьлек. Шуны гына әйтәсем килә, анда яшьлектә бит мәхәббәт кавыштыра. Менә сезнең шул кавыштырган мәхәббәт бүгенге көндә ничек булды 30 елдан соң? Әйтегез әле. Һаман да шулай.
Әйт. Безнең әле 30 ел яшәгән кебек тә түгел. Менә мин аңа исем китә. Миңа әле үземә 30 яшь юк, җавит, нинди 30 ел яшик дигез.
Менә Шул вакыттагы мәхәббәт хәзер дә калган да. Аллага шөкер. Аллага шөкер.
Күңел яшь.
Һәм инде һәркем үз яшен белмичә яшәргә тиеш. Календарьга, паспортка сирәгрәк күз салырга кирәк. Шуңа күрә без сәгать тә йөртмибез, без вакытны да белмибез. Без шуңа күрә һәрвакытта да менә ничек дип әйтим, үзебезнең яшебезне хәтта без сизмисез. Сизмибез, сизмибез күңел унҗидедә, чөнки менә мин үземнең улымнан да яшерәк егетләр белән әйбит, менә үземнең яшьтәшләрем кебек сөйләшәм. Онытып җибәрәм. Өйгә кайткач кына үземнең әни икәнемне аңлыйм. Балалар картаеп бетте инде, без үзебез һаман шул килеш. Беләсезме, ни өчен мәхәббәт саклана? Чөнки безне бит беркем таныштырмаган. Без бер-беребезне тапканбыз. Бала вакыттан ук бер-беребезне белеп, кулга-кул тотынышып, бала вакыттан ук сәхнәләрдә чыгыш ясап, бергә үскәч, Менә мин исем генә китә шул чаклы гомернең тиз үтүенә генә. Әзинә шул гомерне әзрәк туктатып торга иде вакыт дигән әйберне менә.
Ну, 30 Тукта гомер, тукта ник чабасың? 30 ел гомерегез бушка үтмәгән, ике балагыз, субханалла. Оныклар, оныгыбыз бар, тагын берсе туарга тора Алла бирса. Иртәгә дип кенә торабыз.
Бәхет, бәхет сезгә бәхет, ярыймы балаларыбызга? Рәхмәт, рәхмәт.
Молодцы, шундый матурлар, яшьләр, Рәхмәт. Акчарлык газетасын укучыларга, яздырып алучыларга бары тик бер теләк, чыннан да тормышның кадерен белеп, тормыштан ямь табып, яраткан кешеләрең белән гомер кичерергә язсын. Һәм инде күңел һәрвакыт яшь булсын. Амин. Һәм инде бу тормышның гүзәллеге, матурлыгы, әлдә бу дөньяда мәхәббәт бар, сөю бар һәм инде ярату бар. Шәп әйттемме? Амин.
Авызга кәнфит капкан вакыт туры килде. Тамашачылар дөрес аңласыннар, әй бит. Бу Акчарлар газетасының укучылар. Э, теге Зөлфия Шакирова күңелем яшь дип әйткән була, авызында протезы төшәм төшәм дип күрмәдеңме? Авызымдагы бөтен тешем үземнеке.
Авызда кәнфит йөри әйләнеп. Минеке дә кәнфит йоттым инде интервью ала башлагач.